Khrihfa si ve i mah bu bak tan i piangthar a huaem mi si hawi te biaknak a hruaitu na si kho men fel zong na fel kho ngai men member i rak uar ngai Jesuh i rak uar lo a um kho ko fo hi vawlei ah hin vawlei ah si kho lo mi zeihmanh um lo kan nih kan pastor pa cu mu a fel tuk mi sifak le nuhmei zong hi mu nak kar ah kan tenh tuk rak ti ziar i Jesuh ca ziru rak si hi a fawite na pian thang lo poh ah cun zei tluk i na samat cungah ziru na si Nicodemus zong cu a samat tuk sinain Jesuh ca cun a bau i na hrin ṭhan lo ahcun van pennak chungah na lut lai lo tiah a ti. Mah cu vialte cu mifim kan ti fam cu a ruat lengmang a ruat lengmang i lamkaltu na rih ahcun a piantharnak kha Nikademu piantharnak kha na hmuh lai i a ruak fimtu zongah amah kha ai tel. Biaknak vialte laka ai ti sang cemmi Farasi biaknak i Farasi nunnak i hruaitu Nikademas i zan bakah Jesuh a va kal a va ton i Jesuh a va kawh i, Sayapa, ti i bia va ruah ciammam i Jesuh kong ka rak theihmi tuk, amah cu biaknak ah khan saupi um Farasi khawng sawng a si, biaknak i hruaitu a si, phunglam vialte kha a hlat i a check i a zul dihtu a si nain chunglei khan diriamhnak a ngei lo i Jesuh tuahmi tete a hlat tikah khan mipa hi Messiah si dawh a si ko ti kha a hngalh caah zan ah khan a va kal i Jesuh kha va kawh ve. Jesuh nih a rak hmuh tikah a herhmi pakhat a tawi tiin a chim. Na hrin ṭhan hau. Tawite toi ten cu kha bangya cu e kha chim lo na hrin ṭhan hau na hrin ṭhan lo ahcun Pathian pennak chungah na lut lai lo tiah a pahnihnak ah a komi cu farasi a si ṭung i farasi si ṭung i Khrihfa a to taktakmi Saul zong nih hin Jesuh a kawh ve Saul cu Farasi a si i mino ṭha hruaitu si a biaknak a ṭan tuk. A biaknak a ṭan tuknak ah hin Khrihfa timi a dam taktak. Pathian minung hna, nang zong Khrihfa chungah um i bu ṭan em em i piangthar vunti le cangka te thongh ngamh i a ṭangmi le piangthar a domi zong Saul bantuk zong na rak si kho men. Saul nih ka Pathian ka ṭanh a tinak ah piangthar vialte kha hrem ai tim i Damaskas khua lei a kal lioah Jesuh nih ceu in a kawh ciammam a ai teng ciammam i aw vun theih i Saul nih cun Bawipa tiah vun kawh i Bawipa tiah vun kawh ah khan Bawipa nih chawnh lo dingmi pa bak a si nain a chawnh ṭhiamṭhiam. Amah a dotu, amah hrawh ai timmi pa Aw zong ngaih a duhtu Bawipa a si, Saul aw zong a leh ko dawk aw, nangmah hi kan thimmi na si, tiah a ti rih. Cu miṭhalo ko cu Bawipa nih a thim, kan Pathian min thangṭhat ko seh. Cucaah innchung a um ziarmi hna, piangthar a rak do ziarmi hna, nangmah kha Pathian nih hman an duh zong a si kho men ko dawk aw, Jesuh kha co law, au law, khamhnak co ve law, Bawipa nih an hman hrim lai, Bawipa cu hman khawh lomi a ngei lomi Pathian a si. Ralbawi zong nih Jesuh an kawh tikah Jesuh nih a leh ṭhiamṭhiam hna. Sang le veng ah upatmi na si maw? Na i ti u maw? Kan in upatmi kha ṭha ko ee. Zapi nih upatmi na si kha ṭha ko, sihmanhsehlaw Jesuh ko ve hmanh zeitluk i ai ti sangmi zapi nih upatmi na si zongah na aw hi Bawipa nih an hlaw hlei lai lo. Bawipa nih leh a duh lomi aw zeitikhmanh ah a um lo. Mitcaw hna pahnih zong Jesuh a ra ti kha an theih i cu mitcaw pahnih nih cun mitcaw kan ti fam cu mitcaw kha fak tuk caah zapi lak i au kha an ning a zak hrim lo i Jesuh a ra ti thawng theih khan Maw David fapa, hi mitcaw chungah hin zaangfahnak ngei ko tiah thla an cam i an au i Jesuh cu di a ri, an mit cu a tawngh hna i khua hmuhnak a pek hna. Pathian minung hna, Tisa cun a mitcung a chaw lo kho men hna in thlarau mitcaw hna na si siah cun Bawipa thlarau mitchawtnak hi khua ka hmuhter law na Baibal na cathiang hi ka rel tikah fian khawhnak ka ngei ve cang lai i hla an sakmi hi Bawipa ka caah sullam a ngei ṭung lo Baibal an timi ka rel tikah tuanbia sasawh be a ruah ko hi evangelist le sia te nih an chim tikah sullam tampi a ngei ṭung kei vial nih ka rel tikah sullam pakhat a ngei lomi hi sullam pakhat hmanh a ngei lomi hi ka thlarau mit a cawt caah a si maw ka thlarau mit cawtnak hi bawipa rinawng ve law na bia hi na bia bantuin ka hmuhter ve tiah thla cam law bawipa nih khamhnak an pek ko lai thinghmuihma nih thinghmuihma a ngeimi hna nih cu thinghmuihma ngeimi hna nih khan thinghmuihma ngei caah an kut i duhsah in a bul a hnai a luang zungzal a fak tuk. An kut an kedong kha bul an tak vialte a ran dih tikah minung cun si nain minung lakah hin minung nih kan khansami hi panga siselaw annih cu pakhat khen va khan sang a maw a mak taktak si cucaah cu thinghuihma ngeimi hna nih cun bawipa cu kan zaangfah tuah aw zong bawipa nih a leh i damnak a pek ko hna Pathian minung hna, na khuasaknak ah hin na ning a zak ve tawn maw? Hoinak chuah na ṭih maw? Nan biakinn i pum hi na ning a zak maw? Hmai na chuah ah khin mi nih ka zoh dih hna seh, mi nan ka zoh dih rua tiah na ruat maw? Na tukbuk khorsam a ling maw? Mi lakin na chuah tikah khin na ning a zak maw? Phuhrun nakin na khat maw? Nangmah le nangmah Pathian hmaika nai check tikah na ning a zak tuk maw? Fih na nung tuk maw? Kha bantuk thli ka nung tiah i hngalmi kha Bawipa nih thianhpiak dingah a hngah hna. Atu ra law thlarau lei thinghmui hma ngeimi bantuk i mi lakah chuak ngam lomi na si zongah Khrih nih cun an don lai i thiannak le damnak an pek ko lai, kan Pathian min thangṭhat ko seh. Baibal ca chungah nulepa sualnak he duh paoh i ai ciahmi nu nih Bawipa an auh tik zongah hin Bawipa nih a leh ṭhiamṭhiam hna. Samaria minu John pali na rial zongah, John pariat na rial zongah, a va chung i pa ai duhmi nu kha an va dawi Jesuh hmai an rak chuahpi i mah minu hi va chung bakin pai duh lio bak ah kan tlaihmi si. Zeitindah na ti lai Bawipa? tiah an ti i Hi bantuk cu kan phung nih lung in cheh ding a ti nain Bawipa nang nih tah zeitindah na ruah tiah an ti. Sualnak ka tuah lo a timi nih chep hmasa u tiah a ti hna i lungchei timi vialte in chuak dih. A donghnak ah Jesuh nih minu nin chep lo maw tiah a ti. Minu nih Bawipa an ka chep lo tiah a ti. Minu nih Bawipa an ka chep lo a ti tikah Jesuh nih zeitindah ti tiah cun keimah zong nih sual kan phaw lo ee ti Hallelujah nupa sualnak chung ai ciahmi nih Bawipa ten kawh tik zongah hin ei ka au hlah nanmah bantuk auh ding ka si lo nannih pawl cu mu nan thur tuk nannih pawl cu nupa sualnak a tuahmi nan si i keimah au dingah nan niam tuk um rih u tiah nupa sualnak chung ai ciahmi minung zong kha Bawipa nih a hlaw hna lo aw paohpaoh sermi minung aw paohpaoh theih a duh zungzalmi Bawipa a si. Nupa sualnak chung i ai ciahmi kan si zongah, vawlei pumsanuamhnak ai ciahmi kan si zongah Bawipa na auh a si siah cun Bawipa nih na aw a fih lai lo. Na tuahmi, nangmah nih na philh khawh lomi sualnak vialte kha Bawipa nih nichuah le nitlak ai hlat bantuk lai i a thian nakin na ningzahnak vialte kha an huhpiak lai.